Weider gutt déi Nouvellen, déi mer déi lescht Stonne kritt hunn an déi lescht Deeg kritt hunn, si positiv. Haut sinn eng nei infektéiert Persoun op 378 Tester. Gëschter woren zwou Neiinfektiounen op 1.000 Tester, dat hänzt d'Tendenz och vun de Leit, déi op Intensivstatioun a Betreiung ugewise sinn, ass weider réckleefeg. Haut hu mer 4 Leit, déi nach op Intensivstatioun sinn, déi mat Covid 19 traitéiert ginn. Also och wann dat elo vläicht komesch sech unhéiert, mee dat si positiv Zuelen. De Virus ass awer nach net fort. De Virus ass do a mir sollen net mengen, et wier alles Geschicht, mee et ass am Fong déi Aart a Weis, wéi mer déi lescht Wochen a Méint zesumme gelieft hunn oder eeben net zesumme, mee zesumme erlieft hunn a wéi mer se och verbruecht hunn, déi et erlaben, dass mer haut och positiv Zuelen hunn. Dofir mierke mer och, dass déi Restriktiounen, déi geholl gi waren, och hir Friichte bruecht hunn. Mee mir kënnen haut net alles ophiewen a vu kenge Restriktiounen nach schwätzen. Dat wier Net responsabel. Mir wëllen a kënnen net alles, wat mer zesummen erreecht hunn, elo duerch Liichtfankegkeet, duerch dee mer géifen einfach soen, dass näischt méi ziele géif, einfach opginn. Et huet sech awer vill gedoen an deene leschte Wochen an och an deene leschte Méint a mir hunn och méi Informatiounen iwwert de Virus. All Informatiounen Hu mer nach net, mee ganz vill Informatiounen hu mer. An esou wéi d'Chercheuren eis net méi spéit wéi nach de Mëtteg gesot hunn, mir sinn ëmmer méi no um Virus Virus drun. Also dat heescht, mir kënnen de Virus och besser suivéieren an och am Fong besser kontrolléieren. Dofir ass et och méiglech haut weider Ouverturen kënnen unzekënnegen. Mir haten Iech jo gesot, dass mer eis e Rhythmus ginn vun zwou bis dräi Wochen, ëmmer fir d'Analys kënnen ze maachen, wéi d'Situatioun och ass, dass déi Datumen, dat wou elo den Datum vum éischte Juni een ass, wou Saache kéinte virgezu ginn, wann et positiv Noriichte giffe ginn, dat zielt an déi eng esou wéi an déi aner Richtung an dat bleift och weider esou bestoen, wéi mer eis Décisioune wäerten huelen. Mir hunn haut och eng Situatioun, wou mer dann eben d'Reglement, nach ëmmer op deem d'Situation, den État de crise jo sech baséiert, weider dann amendéiert gëtt, dat heescht, deen dann modifiéiert gëtt op deene Punkten, déi ech Iech elo soen, mee awer och an där Situatioun, wou mer jo och un deene Covid-Texter jo och schaffen. Dat heescht, déi Covid-Texter wäerte mer muer de Mëtteg och an der Chamber presentéieren an och déposéieren, mee et ass awer gutt méiglech, dass schonn, an der Phase législative, bis Texter gestëmmt ginn, och vläicht déi eng oder déi aner Saach vläicht am Covid-Text muss esouguer dann no nach geännert ginn. Mee wéi gesot, dat kann dann iwwert Amendement parlementaire oder Amendement gouvernemental kommen, wa mer mierken, dass bis de Vott, am Fong bis de Vott geholl gëtt, déi eng oder déi aner Méiglechkeet nach besteet. Éischt grouss Ännerung ass déi vun de Rassemblementer. Do wou mer de Status quo mussen halen, ass dee beim Doheem empfänken, wou mer bei 6 Leit wäerte bleiwen. Dat heescht, 6 Leit vu bausse kënne bei een Heem kommen, wou d'Leit dann net gezielt ginn, déi schonn am Stot sinn, mee déi plus 6. An och déi Limitatioune vun 20 Leit, déi sech op enger Place publique och kënnen treffen. Et sinn nei Elementer, déi erakommen, dat heescht, ob dat d'Demo-Recht ass, ob dat och d'Zeremonië sinn bei engem Begriefnis oder och bei enger Hochzäit. Ech schwätze vu Zeremonië, ech schwätzen net vu Feier, ech schwätze vu Zeremonien, dat heescht den offiziellen zivillen oder dee reliéisen Akt, dass een do och ka méi wéi 20 Leit zesummekommen, mee wéi gesot mat der Distanz vun zwee Meter oder, wann dat net méiglech ass, dann awer mam Masque obligatoire. Dann do, wou Rassemblementer sinn, déi organiséiert ginn, wou Leit placéiert ginn, dat heescht, wou een oder Plaze reservéiert oder et gëtt ee placéiert a wou ee weess, dass och zwee Meter kënnen respektéiert ginn, kënnen och, eng Zuel hunn, déi méi grouss ass wéi déi, déi am Moment festgehale gëtt vun 20 Leit bei deene Rassemblementer, déi déi Maximumzuel jo ass, déi mer bis elo hu bei de Rassemblementer vun de Leit, déi kënnen op enger ëffentlecher Plaz sinn. Dat heescht, dat si Manifestatiounen, déi kënnen organiséiert ginn am Kader vun der Kultur. Dat kënne Kongresser sinn, dat kënn och d'Culte sinn, dat kann de Sport sinn, dat kann de Kino sinn, wou dann, wéi gesot, zwee Meter musse respektéiert ginn, d'Plaz am Viraus reservéiert oder attribuéiert ginn, mee dat heescht, dass ee weess, wéi vill Leit kommen, dass een och genau d'Plaz huet, fir déi Leit och kënnen ze empfänken. D'Leit komme mat enger Mask eran, gi mat enger Mask och eraus, well mer jo wëssen, dass do Interférencë sinn, also Intersektioune wou d'Leit zesummekommen, wa se bis eran oder eraus sinn oder sech deplacéieren. A wéi gesot, dass dat eeben och erméiglecht, dass d'Kulten, d'Kultur, Kino, Sport oder Kongresser zum Beispill och kënne stattfannen. Fir d'Culte gëtt et nach e Punkt, deen ze kläre gëtt, wou d'Santé amgaangen ass drop ze schaffen, dat sinn déi vun de Chorallen, wou muss ganz genau nach eng weider Analys gemaach ginn. An déi dote Punkte sinn ab e Freiden rechtskräfteg. Dat heescht, déi ginn ab e Freiden ass et méiglech, wéi gesot, Culten ze halen, d'Kinoe kënnen opgoen, et kann een och e Kongress organiséieren, et kann een och an eng Sportsmanifestatioun kucke goen, mee wéi gesot mat der Distanz vun zwee Meter, déi muss do respektéiert ginn an d'Plaze mussen och schonn am Viraus och attribuéiert sinn. Dat heescht, dass een och en Iwwerbléck huet an dass een net derno net weess wouhi mat de Leit. Den zweete groussen Deel ass deen, vun de Restauranten an déi vun de Caféen. Mir hunn och mat deene Modellisatiounen, déi mer gemaach kritt hunn, d'Decisioun geholl, dass d'Restauranten an d'Caféen ab e Freideg ganz kënnen opgoen, awer ënner verschidde Konditiounen, wou ech elo wäert méi am Detail agoen. An déi, déi schonn d'Méiglechkeet hunn, duerch eng Terrass, dat heescht baussen Aktivitéiten ze hunn, schonn ab e Mëttwoch kënnen d'Restauratioun oder och de Café opmaachen, op den Dëscher, déi se dann hunn, dat heescht ab e Mëttwoch d'Terrassen an ab e Freiden de ganz Betrib och bannen. Tëschent den Dëscher muss en Ofstand vun 1,5 Meter sinn, an de Caféen esou wéi an de Restauranten, dat heescht muss ee sech sëtzen, et geet net fir ze stoen, 1,5 Meter Ofstand, a wann deen net ka respektéiert ginn, muss oder Plexiglas oder Paravent do sinn, ob dat an engem Restaurant oder an engem Café dann tëschent den Dëscher och ass. De Client, deen erakënnt, An d'Etablissement, deen op d'Toilette geet, deen sech beweegt, huet seng Mask un, mee wann en op sengem Dësch sëtzt, wat logesch och ass, an engem Café oder engem Restaurant, huet en déi Obligatioun net méi. Mir géifen awer wierklech recommandéieren, dass wann Der eng Commande gitt, och par Respekt vis-à-vis vun däer Persoun, déi och am Service ass, d'Mask undot. De Service huet d'Obligatioun och d'Mask en permanence un ze hunn. D'Dëscher si limitéiert op 4 Gäscht am Restaurant oder am Café, ausser selbstverständlech dir hutt eng Famill déi méi grouss ass an déi um selwechten, am selwechte Stot wunnt, et ass jo déi Regel iwwert de selwechten Haushalt wann der wëllt, dat heescht vivre sous le même toit, am selwechte Foyer, wann der do méi wéi 4 sidd, dann hutt der net de Choix ze treffen an ze soen, deen een oder deen aneren muss doheem bleiwen, mee wéi gesot soss fir Leit déi näischt mateneen ze dinn hunn ass do déi maximal Zuel och vu 4. Et gi keng fräi Nuechten am Moment. Keng fräi Nuechte sinn elo virgesinn. Dat heescht, datt d'Späerstonnen och elo reduzéiert ginn, fir Restauranten a fir Caféen op Mëtternuecht. Mir wësse jo, datt normal en Débit de boissons bis eng Auer kann op sinn an dann d'Verlängerung vun fräi Nuechte bis 3 oder esouguer méi spéit kënne sinn. 't gëtt eng Limitatioun, wéi gesot, vun de Caféen an och vun de Restauranten, déi um Mëtternuecht mussen zoumaachen, wéi gesot, mat deene Restriktiounen, déi mer do hunn. De Commerce wäert ab e Freideg och kënnen insgesamt opgoen, dat heescht, déi meescht Commercen, déi am Moment zou sinn, mat verschiddenen Exceptiounen. E Fitness-Zenter dierf zum Beispill opgoen, mee säi ganze Wellness-Beräich, dat heescht Sauna, Hammam an déi Plazen, mussen zoubleiwen. Och Spillplazen, ob se Indoor oder Outdoor sinn, fir d'Kanner mussen elo och nach an dëser Phas zou bleiwen. Mir gesinn, dass d'Gestbarrièren bei Kanner vill méi schwéier sinn och z'applizéieren an dofir ass mat deene Modalisatiounen a mat deenen Diskussioun, déi mer och haten, erauskomm, dass et elo nach wichteg ass an der éischter Phas, wéi gesot, déi Spillplazen, déi bannen a baussinn, Indoor an Outdoor, fir d'Kanner, am Moment nach zou ze hunn. D'Foiren an d'Salonë sinn och net erlaabt, dat heescht am Fong déi grouss Rassemblementer vu Leit, wou een zesummekënnt, wou och déi Distanzen net kënne agehal ginn, bleiwe weider ageschränkt. Dat heite sinn déi Décisiounen, déi mer am Regierungsrot och haut geholl hunn. Mir hunn, wéi gesot, déi nächst Phasen, an dat ass ëmmer dee Prinzip, dee mer hunn, Kënne mer haut nach, fir déi, déi net kënnen opmaachen, net elo ukënnegen, mir mussen den Délai ofwaarden, fir d'Répercussiounen vun den Ouverturen, déi mer haut huelen, kënnen ze analyséieren, a wa mer bis déi hunn, kënne mer weider Etappen decidéieren. Virdru wier verfréit an och net raisonnabel, fir haut aner Saachen unzekënnegen, déi mer net kënne realiséieren. Mee wéi gesot, hei ass eng gewëssen Ouverture, déi mer eis alleguerten zesumme kënnen erlaben. well mer déi Efforte gemeinsam gemaach hunn, well d'Zuelen eis dat och erginn an dowéinst, a wéi gesot am ganz kuerze Résumé, fir d'Activité économique ab e Freideg geet alles op, ausser déi dote Restriktiounen fir den Horesca-Secteur, geet ab e Mëttwoch d'Méiglechkeet fir d'Terrassen opzemaachen a fir d'Restauratioun. baussent kënnen ze organiséieren an ab e Freide sinn d'Etablissementer ganz op bannen a baussen. An ech weess och schonn, dass an deem dote Secteur och eng Rëtsch vu Gemengen och gekuckt huet, wéi se kënnen den Exploitantë vun de Restauranten a vun de Caféen entgéint kommen, well Dir wësst jo, dass d'Terrassen och Gesetzgebung ass vun de Gemengen an de Kompetenze vun de Gemengen, och do fir entgéint ze kommen, fir dass elo vläicht deen een oder deen aneren eng méi grouss Terrass kann hunn, well elo eppes opmaachen ass eppes, mee dass de Client sech och sécher fillt, dass de Client och kënnt, ass selbstverständlech och ganz, ganz wichteg. Dofir e grouse Merci fir all déi Leit, déi déi Gedold déi lescht Wochen a Méint och haten. Mee deen heite Schrëtt kënne mer all zesumme maachen, well mer bis elo eis och un d'Reegelen gehal hunn. An ech mengen, dass dat och e groussen Zeechen ass vu Respekt ee vis-à-vis vun deem aneren.
Jo, merci, gudde Mëtteg. Ech hunn de Mesuren näischt bäizefügen. Do si bestëmmt nach vill Detailfroe vun Ärer Säit. Ech géif just aus Santéssiicht nach eng Kéier dorop insistéieren, datt déi Virgehensweis, déi mer eis ginn hunn, also Schrëtt fir Schrëtt ze verfueren an tëschent all Schrëtt sech wierklech déi néideg Zäit ze ginn, fir ze evaluéieren, wat den Impakt vun deem Schrëtt, wou virdru war, dass dat weist, dass et eng richtig Approche war, well et erlaabt eis haut festzestellen, dass mer esou gutt Zuelen hunn, wéi mer eis se bal net erdreemt hätten, wat eis och erlaabt, elo wierklech zu dësem Zäitpunkt, a bësselche virgezunn, e wierklech en décisive Schrëtt ze maachen, dass quasi e Paradigmewiessel, wou mer. kënnen d'Verantwortung huelen an och wierklech déi néideg Confiance hunn, eben opgrond vun deem, wat mer erkannt hunn iwwert déi lescht Wochen, dass mer prett sinn, fir a Richtung Selbstverantwortung ze goen. Dat ass e grouse Changement, dass de Prinzip ass quasi ëmgedréint. Villes ass méiglech mat Oplagen, a mir kënnen dovunner ausgoen, vue datt dat esou gutt geklappt huet mat deenen dach awer grouse Secteuren, déi lues a lues opgaange sinn, ouni dass mer richtegen Abroch gesinn hunn um Niveau vun onsen Zuelen. dass mer verstanen hunn, wat wichteg ass, dass déi Gestes barrières wierklech ukomm si bei de Leit an dass mer dofir och kënnen drop trauen, dass et an där nächster Phas esou wäert weidergoen. Dat ass extrem wichteg an et kann een et net oft genuch widderhuelen. Mir hunn déi beschtméiglech Ausgangspositioun, fir dëse Schrëtt ze maachen, mat Zuelen, déi wierklech enorm erofgaange sinn. Mee trotzdeem ass de Virus nach ëmmer present, et soll een dat net vergiessen. En ass nach ëmmer do, e spreet och nach ëmmer exponentiell a mir sinn och nach ëmmer net immun do dergéint. Dat heescht, et ass extrem wichteg, wa mer deen heite Schrëtt maachen, datt mer all zesumme wierklech derhannert bleiwen an déi Gestes barrièren op kee Fall opginn. Dat ass wichteg, dat bleift en A an en O. Also op Distanz bleiwen, Hänn wäschen, Dir wësst et alleguerten entretemps, wat domadder gemengt ass. Et ass en ambitiéise Schrëtt, dee mer kënne maachen, well mer gesinn hunn, dass et net nëmmen am professionelle Kader einermoosse gutt geklappt huet, mee och elo déi rezent Ouverture, wou mer wierklech am soziale Liewe villes méiglech gemat hunn. Mir wëssen och aus den Etüden, déi mer hunn, aus de Recommandatiounen, déi mer och kritt hunn aus der Fuerschung ronderëm d'Modellisatiounen, dass dat, wat elo derbäi kënnt, dat heescht déi nei Interaktiounen, déi sech ronderëm den Horesca och bewegen, dass mer do an engem Kader sinn, wou mer natierlech méi Risiko hunn. Ech mengen, do gëllt et ganz besonnesch wierklech opzepassen an déi Regeln ze observéieren. Dofir fänke mer och do mat klenge Schrëtt un, Dëscher vu véier, wéi gesot, fir ze gesi wéi den Impakt wäert sinn. Dat ass eng Approche, déi, déi ze vertrieden ass, well mer mussen dovun ausgoen, dass Leit wierklech Gesten entretemps integréiert hunn. Mir wäerte méi Interaktioun hunn, mir wäerten domadder och méi Risiko hunn an dofir brauche mer och méi Verantwortung. Et ass méi schwéier, verantwortungsbewosst an Eegeverantwortung ze sinn, wéi wann eppes verbueden ass. Dat ass heiansdo méi einfach ze verstoen an ze integréieren, wéi wann ee wierklech mat sech selwer muss an d'Gebiet goen an derfir suergen, dass ee sech u Reegelen hält. Mee ech giff nach eng Kéier dann en Appell maachen zu dëser Virsiicht un eis alleguerten, Maat et fir iech, wat och ëmmer der maat, iwwerleet eng Kéier fir iech, sidd der eng vulnerabel Persoun, wëllt der e Risiko agoen oder net? Maat et fir déi aner, notamment fir déi vulnerabel, wann der vill a Kontakt sidd mat vulnerabele Leit, passt wierklech op wat der maat, a maat et virun allem mat enger gewëssener Disziplin fir eis alleguerte, fir eist Land. Dir wësst, déi Kris huet eis eng riseg Staang Geld bis elo kascht. A mir wënschen eis alleguerten, dass mer dat och elo kënnen, dass dat e gudden Investissement war, dass mer net e Réckfall kréien, soudass et extrem wichteg ass, dass mer och an dëser wierklech grousser neier Phas mat dësem grousse Schrëtt wierklech all zesummenhalen, soudass mer dat och am Hierscht wäerte packe mat enger Well, déi hoffentlech och villäicht guer net kënnt oder zumindest niddreg a gérabel bleist. Dat ass eist Zil an dorobber vertraue mer am Moment.
Gudde Mëtten, Eric Harm, Houssier Tageblatt. Ech menge mir hunn elo eng ganz Partie Saache matkritt. Bleiwe e puer Detailfroen, och wat d'Caféen zum Beispill ugeet. Ginn et do Limitten, wéi vill Leit eran dierfen? Ech denken do un eng ganz Partie Caféen, och an der Stad zum Beispill de Weekend, déi net Dëscher onbedéngt hunn, mä wou d'Leit ganz vill stinn. Wéi fonctionnéiert dat do? Dat geet net.
dass de Prinzip ass, dass d'Leit sëtzen, dat heescht, dass Dëscher mussen installéiert ginn an dass och op véier limitéiert, mee wéi gesot, tëschent den Dëscher kënnt och Plexiglas hunn, dat heescht, dass do am Fong d'Dëscher net an e hallwe Meter mussen ausenee sinn, mee de But ass eeben, dass déi Sozialkontakter, Dir hutt jo och gesinn, dass do wou déi gréisste. Konzentratioun an am Fong eben Développement vum Virus komm ass, op Plaze waren, wou vill Leit zesumme gefeiert hunn, no beienee waren an en plus wou haart Musek ass, dann nach méi no beienee kommen an dowéinst ass déi doten Distanzatioun. Dat heite si elo Mesurë fir elo emol dräi Wochen oder e Mount oder annerhallwe Mount. Et ass jo net, datt mer esou fir déi nächst sechs Méint wëllen alleguerte liewen, mee an deem Moment, an där Modelisatioun, déi mer gemaach hunn, mat deene Méiglechkeeten, déi mer hunn, ass dat heiten déi Mesure, déi mer, déi mer kënnen eis alleguerten zesummen erlaben, dass mer d'Caféen opmaachen, d'Café limitéiert op deen doten, op deem dote System, dat heescht, dass ee ronderëm den Dësch ass an net alleguerten dobanne steet. Wann Der mer erlaabt, just nach eng Fro, ganz séier. Ech mengen, wéi mer virun zwou oder dräi Wochen hei waren, do war och gesot ginn, d'Caféen an enger éischter Mesure eben net, et war éischter ugereegt ginn, datt d'Restaurant. Wat huet Iech da elo dozou beweegt, datt d'Caféen mat mat anzebezéien. Dat heescht, mir baséieren eis, wéi gesot, op Modellisatioun. Dat heescht, dat, wat d'Chercheuren och zesumme kucken an analyséieren. An Dir hutt och de Problem, dass immens vill Caféen, déi zwar Caféë sinn, och Plats du jours-en zerwéieren. Dat heescht, dann hätt een déi missen ausschléissen, andeem ee seet, jo, Dir sidd awer Café, mee da wier gesot ginn, jo, mee mir zerwéieren awer e Plat du jour. Dowéinst ass béides gekuckt gi mat der Modellisatioun, dofir och déi Zuel vu véier. Hätt ee vläicht kënnen eng aner Zuel huelen, wann een dat eent oder dat anert net opgemaach hätt. Mee ech mengen, hei ass équilibréiert dat, wat wichteg ass, dass ee kuckt, wéi eng Zuel wéi eng Répercussioune ka mat sech bréngen. An dofir ass d'Conclusioun komm, dass ee sech op véier misst limitéieren. Ob dat am Restaurant oder am Café ass, ausser, wéi gesot, Dir wunnt ënnert dem selwechten Daach, da kënnt Der zu méi ronderëm den Dësch sëtzen. An dass dat eeben och erlaabt huet, d'Caféen mat opzemaachen an net nëmmen d'Restauranten. Merci.
Moien Aulner Fertel, ech wollt als éischt froen, fir dobäi ze bleiwen beim Horesca, wee mécht d'Kontrollen a wéi eng Sanktioune, Strofe si virgesinn? Muss e Café oder Restaurant direkt zoumaachen, wa elo, ech soe mol, d'Police feststellt, datt ee Meter drësseg just Ofstand tëscht Dëscher ass zum Beispill? Also wann e Plexiglas do ass, wéi gesot, da brauch ee kee Meter dréch. Dat heescht, ech géif recommandéieren, wann ee lo scho weess, datt een et soss net packt, datt een do e Paravent oder e Plexiglas hëlt tëschent, tëschent den Dëscher. Tatsächlech, d'Kontrolle gi gemaach vun der Police, vu wann Infraktioune gemaach ginn. Mee den OPJ kann dat och constatéieren. Dat heescht, d'Police ass awer déi, déi eeben d'Reglement, déi mer huelen, och konstatéiere ginn. An Dir hutt jo och gesinn, dass mer schonn an deem Reglement, dee mer hunn, eben och d'Sanktioune virgesi sinn, wann net déi Reglementer respektéiert ginn. Mee wéi gesot, de Fait ass, mir hoffe jo, mir sinn och ganz éierlech mat Iech, mir hoffe jo, dass mer dat ganzt normativ, déi ganz Gesetzer iergend eng Kéier an zimlech rapidement kënnen iergend eng Kéier soen, Dat ass Geschicht, well mer alleguerte verstanen hunn, dass eben et verschidde Reegele muss ginn, fir dass mer de Virus net verbreeden. Mä am Moment ass et normativ, dat heescht, wann een sech net drun hält, gëtt ee verbaliséiert. Ech géif och, wann ech géif, nach eng Fro gär drunhänken, dat ass, wann elo vun e Freiden un, zwou Woche méi spéit, bei wéi vill muss den Taux de retransmission zum Beispill ukomm sinn, fir datt ee seet, mir maachen elo erëm e Schrëtt zréck, respektiv fir e Schrëtt weider ze goen? Wat sinn do d'Wäerter, Madamm Lenert, vläicht hutt Der do Detailer, wat kéint do geännert ginn? A bon, wann d'Zuele ganz schlëmm wieren, ass e ganze Confinement iwwerhaapt nach ëmmer eng Optioun erëm, wéi ebe elo déi éischt Kéier? Dir frot nom Air, deen dee leeë mer oppe well e vill gefrot gëtt, mee et ass net dat wat eis guidéiert. Mir hunn entretemps wierklech ganz gutt Modalisatiounen en place, wou mer duerch déi Zesummenaarbecht déi mer mat eiser Fuerschung hunn, wierklech vu vu Woch zu Woch kënnen optimiséieren doduerch datt mer eis aktuell Zuelen injektéieren. An déi déi si wierklech reng a mir hunn och gesinn iwwert déi lescht Wochen, datt déi Modalisatiounen fiabel sinn. Dat heescht d'Realitéit ass ganz ganz no un der un der Modalisatioun. Mir sinn an der gudder Situatioun, dass mer éischter am, wierklech emmer am, am optimistesche Szenario eis bewegen. Et ass jo eng Forschett an de Modalisatiounen ausgewisen, soudass dat eisen Haaptindicateur wäert sinn. Dir kënnt erënnern, Dir hutt déi Modalisatiounen scho gesinn, se si vun der Uni presentéiert ginn. Mir hunn do déi iewescht Linn, wat eis Bettzuelen ass, wat den Indicateur ass. Mee dat, wat mir kucken, ass, ob mer op der Projektioun, op der Trajectoire bleiwen, esou wéi se virgerechent ginn ass. Dat ass eis Basis fir verschidden Ouverturen ze huelen an datt dee Monitoring, dee mer maachen, fir ze kucken, ob d'Realitéit wierklech ajustéiert bleift. Fir Är Fro, wat geschitt, wann eppes geschitt? Mä doduerjer, datt mer esou e granulare Monitoring maachen an doduerch, datt mer eng ganz breet Teststrategie och hunn, kréie mer Indikatiounen a mir kënnen, dat Ganzt ziilt am Fong op eng Fréierkennung aus, datt mer kënnen duerch d'Tester, duerch den Tracing, dee mer maachen, erkennen, wou e Problem ass. Dat heescht, mir si ganz zouverlässeg, dass, wa mer, wann et enker unzitt, vill méi geziilt kënnen agéieren, dass mer net méi esou brutal mussen zoumaachen, wéi mer dat déi éischt Kéier gemaach hunn, wou mer déi doten Donnéeë jo net haten. Haut hu mer dat an dat wäert eis erlaben, an dofir investéiere mer och vill Energie a Suen an de Monitoring vun deem Ganzen, fir justement prett ze sinn, esou nuancéiert wéi méiglech och kënnen ze handelen. Mir hunn d'Beispill ass de Moie gesot ginn, zum Beispill am Bau wousst een net, gëtt dat e groussen Impakt oder net, do hu mer gesinn, dat war guer kee groussen Impakt. Dat ass e Wësse wat mer haut hunn, wat mer au départ net haten. Dat heescht, mir wësse méi, wat den Impakt vun den eenzelne Schrëtt war an a virun allem kënne mer lokaliséieren, dat ass op alle Fall dat wou mer drop hinzilen, datt mer wierklech eng gutt Vue kréien, wann iergendwou en Häerd ass, wann e Problem ass, datt een dann geziilt kann do agéieren. Ab wéini ass et en Herd? Wann ech elo den Horesca eleng kucken, zum Beispill, just fir als Beispill ze huelen, ab wéi vill giff een da soen, okay, mir hunn en Herd, definitiv, et war eng schlecht Idee opzemaachen? Mir hunn ons op keng Zuel nach festgeluet. Dat ass natierlech hei, mir sinn zu Lëtzebuerg, also wann een do bis Bänke replus un 15, 20 huet, muss ee sech scho Gedanke maachen, wou kënnt dat hier, wat ass d'Ursaach? Mee och do si mer éischter op enger ganz differenzierter Approche, dass mer eis wäerte mat deem Problem am Detail befaassen, well Wann zum Beispill eng kloer Erklärung ass an kritt een dat ofgegrenzt, ass dat en anere Problem, wéi wa mer guer net méi tracéiert zum Beispill kréien. Wann een iergendwéi elo eppes hätt, wou ee guer net méi richteg novollzunn kritt, wou kënnt et hier, wou ass et higaangen, wär dat eng aner Situatioun, soudass mer iergendwou au cas par cas dat Ganzt esou enk wéi méiglech suivéieren an eis net lancéieren an esou pauschal Zuelen, déi mer erausginn, well déi, grad bei eis ebe mat klengen Zuelen, ass dat net onbedéngt de Wee. Ja, an just nach fir ze komplettéieren, zwou Saachen. Déi éischt Saach ass, Mir hunn awer en Aarbechtsgrupp, dee sech och preparéiert, wann nei Mesurë vu Confinement misse geholl ginn. Do hu mer en Aarbechtsgrupp, deen een och d'Exit-Strategie ausgeschafft huet, wou mer och mandatéiert, fir ze kucken, wéi dat kéint ausgesinn. Mee mir hoffen, an erlaabt mer do de Lien ze maachen och mat Ärer Fro vu virdrun mat de Verbalisatiounen, mir hu gemierkt, dass wa mer d'Gestbarrièren halen, et awer zesummen alleguerte packen. Dowéinst, meng Hoffnung ass, dass ee keng Procès-verbaux brauch ze maachen, dass een net verbaliséiere muss an dass mer net en zweet Confinement mussen huelen, well Dir hutt jo, Dir hutt den, Dir hutt jo dräi Buschtawen, den U, de V an den W. Wa mer en W kréien, dat wier net gutt, well dann hu mer eng liicht Descente, dann hu mer eng Descente, dann hu mer nees eng Remontée, dann nees, an dat wier katastrophal. En U wier och net fantastesch, e V wier am Fong dat Bescht, dat heescht, datt mer och wirtschaftlech et géife packen an nees eropkommen. Mee wéi gesot, am Moment ass et ze fréi, fir kënnen do nach ze goen. Dat heescht, well awer eng Recrue awer vun Infektiounen ëmmer méiglech ass, an dofir sinn d'Gestes barrières immens wichteg an deem dote Kontext ze respektéieren, well wa mer déi Gestes barrières net gehal hätten, da wiere mir haut allen zwee net virun Iech, fir déi aner Ouverturë kënnen unzekënnegen. Merci.

Dofir ass dat e grousse Schrëtt. Dat kléngt nach ganz virsiichteg, mee wëssend, dass effektiv op den Dëscher selwer net déi zwee Meter oder een Meter fofzeg onbedéngt kënne respektéiert ginn, ass dat schonn e ganz groussen an ambitiéise Schrëtt, dee mer do huelen, deen och esou modaliséiert ass. Dofir kënne mer domadder ganz gutt liewen. Mir denken, dass mer dee Risiko kënnen agoen. Mee et ass schonn esou, dass déi Distanzen, déi gesat ginn, dat ass tëschent den Dëscher, well jo och Am Restaurant, wann der iech praktesch virstellt, dir interagéiert net mam, normalerweis net mam Dësch niewendrun, sou dass do de Risiko och miniméiert ass. An dann ass jo och e Plexi dertëschent. Mee et ass schonn en anere Kontext am Horesca elo, an dat wäert och speziell esou definéiert ginn, wéi am Rescht vun eisem Liewen, soen ech mol, wou mer wierklech strikt bei deenen zwee Meter vun der Distanz bleiwen.
Also wéi gesot, De Modell ass gemaach ginn op 4 Leit, déi näischt mateneen ze dinn hunn. Dat ass wierklech ausgerechent ginn, déi 4 Leit, déi näischt mateneen ze dinn hunn, wou déi Distanzen och net kënne respektéiert ginn. Well wa mer en Dësch brauchen, wou annerhallwe Meter oder zwee Meter tëschent all Client och wär, da wier et och onméiglech, fir iergendswéischt en Dësch an e Restaurant och ze kréien. Dofir ass dat dote modeliséiert ginn, wat awer da mat aner Restriktiounen verbonnen ass. Dat heescht, et ass ëmmer, wéi gesot, deen Equiliber, dee gekuckt gëtt mat deem engen a mat deem aneren. Mir hunn iwwert d'Self-Servicen och geschwat, dat heescht och iwwert d'Buffeten, wéi zum Beispill an meeschtens an der Restauration collective jo ass, wou de Self-Service oder e Buffet ass. Selbstverständlech muss een och an der Schlaang oder wann een do un de Buffet geet, seng Maske unhalen an dann eben derno kucken a klenge Gruppen, well dat zielt dann och fir an der Restauratioun, a klenge Gruppe vu véier Leit zesummen z'iessen an net, a wa méiglech, wann ech just recommandéiere kann, well ee jo och ëmmer déiselwechten, selwecht Leit huet, wier et am Intérêt, am Intérêt vun deene Leit, dass se sech och, ech wëll elo net soen, all Dag zesumme mussen iessen, mee wa sech net musse mëschen, dann ass et ëmmer besser, dass een ëmmer déiselwecht Leit och ronderëm sech huet, och wann dat an enger Restauration collective ass.
Ech hunn nach eng Fro fir an de Restauranten oder och an de Massen oder esou Kongresser. Aner Länner hunn d'Virschrëft, dass ee muss säin Numm an Telefonsnummer hannerloossen, dass beim Trace, wann eppes virkënnt, dass een den Tracing ka maachen. Ass iergend eppes esou virgesinn? Also et wor e Culte, deen e virgesinn hat, fir derno kënnen d'Leit ze hunn. Ech hunn och déi ganz, also elo bei deene meeschte Cultë wäerten d'Leit sech am Viraus mussen umellen. Ech hunn dat och selbstverständlech mat der CNPD och gekläert, well awer do eng Kollekt jo gemaach gëtt mat enger Relioun a wou d'Leit sech dann och mussen umellen. D'CNPD huet och gréng Lut ginn, fir datt déi Kollekt kann organiséiert ginn, mee déi muss direkt, nom Culte am Moment esou wéi ausgemaach ass, zerstéiert ginn. Dat heescht, et kann am Moment keng Base de données gemaach ginn, weder am Culte nach bei Kongresser. Dir wësst jo, dass och am Ausland, zum Beispill an der Restauratioun, esou eng Konditioun a verschidde Länner gemaach ginn ass, dass ee muss an der Restauratioun och seng Handysnummer, säin Numm loossen. Dat ass am Moment och net geplangt, dat heiten ze maachen. Dir wësst jo, dass mer decidéiert hunn, dass mer op dee Analoge Tracing giffe kommen, dat heescht, dass soubal eng Persoun Symptomer hat oder krank wier, och eben do den Ëmfeld sollt informéiert ginn, mee net, dass een eben all Mënsch, deen do um Dësch sëtzt, muss dem Restaurateur och nach seng Telefonsnummer ginn a säin Numm ginn, wann en iergendswéischt an de Restaurant och geet. Dat ass net virgesinn an dat ass mat modelliséiert ginn an deem ganze Konzept. Mee dat, wéi gesot, och an de Kierchen, bei de Culten, do wor eng Relioun, déi gefrot hat, fir eben déi Lëscht kënnen och dann nozehalen. An do hu mer mat der CNPD eis gëeenegt, datt dat net geet. Wéi gesot, déi Lëscht kann direkt no der Zeremonie, fir ze iwwerpréiwen, ob déi Leit, déi och ugemellt si fir an déi Zeremonie ze goen, och ugemellt sinn, fir kënnen och op hir Plaz kënnen ze goen, datt déi nom Office direkt géif zerstëiert ginn. Dat ass de Modus vivendi, dee mer mat de Culten och fonnt hunn. D'Culte wäerten och bëssen aneschters fonctionnéieren. Wéi gesot, do sinn d'Leit, déi am selwechte Foyer wunnen, kënnen do zesummesëtzen. Fir déi aner gëtt et eng Limitatioun vun zwee Meter. Wann déi Limitatioun vun zwee Meter, an et ass déi, déi och garantéiert gëtt, an dat zielt dann och zum Beispill fir de Kino oder fir d'kulturell Aktivitéiten, wann déi zwee Meter bis garantéiert sinn, ass de Mask net méi obligatoresch. Dat heescht, dass de Mask do net obligatoresch ass, mee wann een erageet, wann een erausgeet, wann ee kommunizéiere geet, bis Bei d'Kommunioun muss een och unhalen, well do ass ee jo an enger Schlaang, wou och vläicht déi zwee Meter net kënne respektéiert ginn. An d'Konditioun ass, dass deen, deen Officiant ass, an dat si mer och amgaang am Text eeben och ze schreiwen, dat heescht den Officiant oder och zum Beispill am Theater oder op deene Plazen, och wann do zwee Meter net kënnen respektéiert gi fir deen, deen Theater spillt, eeben ze kucken, do Derogatiounen ze fannen. Mee de Fait ass, dass zum Beispill den Officiant, wann en d'Hostie, fir elo zum Beispill am kathoulesche An der kathoulescher Kierch, wann en d'Hostie gëtt, muss den Officiant, deen se gëtt, eng Mask unhunn, well en eben awer och en, do kënne keng zwee Meter respektéiert ginn, d'Leit komme jo domi no, dat heescht, deen, deen d'Hostie an deem heite Fall zum Beispill ausdeet, muss och eng Mask unhunn. A wéi gesot, dee leschte Punkt, deen do nach muss gekläert ginn, ass dee vum Chouer an den, an den, an de Chouer insgesamt, wéi gesot, wou d'Santé sech Suerge mécht. A wéi gesot, do op ech nach eng definitiv Äntwert waarde fir ze kucken, wéi dat dann och kann organiséiert ginn. Serge Kesseler, Radio 10,7. Bei Kinokultur, Culten, ass do keng maximal Zuel vu Leit pro Raum virgesinn? Wéi gesot, wann déi zwee Meter Distanz kënne garantéiert ginn, dat heescht, dass zwee Meter no lénks, zwee Meter no riets, zwee Meter hannen, zwee Meter vir, ausser wéi gesot Leit, déi zesumme wunnen, nach eng Kéier, déi mussen net ausernee geholl ginn, an jo am Viraus d'Plaz och ka reservéiert ginn, dat heescht, dass ee weess, wou ee sëtzt, dat heescht eng Gestioun am Fong och vun de Säll kann organiséieren, ass näischt aneschters virgesinn. Wéi gesäit et mam Sport aus? Wat ass do genee nei? Dat heescht, Dir hat do mol eng Lëscht verëffentlecht vun. Wann der en Tennismatch wëllt kucke goen, dass der kënnt en Tennismatch huelen. Mee wéi gesot, dass d'Plaze mussen am Viraus reservéiert sinn, fir ze evitéieren, dass dono eng Schlaang entsteet. Dat heescht, dass mer nees eng Mass vu Leit kréien an dass der da kënnt d'Leit placéieren op zwee Meter. Ausser nees eng Kéier déi, déi am selwechte Stot wunnen. Mee dat heescht, dass bei engem Événement sportif wéi en Tennismatch een awer kann dann zum Beispill och e Public hunn. Dat heescht, bei de Sportaarten, déi Lëscht, déi Der verëffentlecht hat, do ginn et keng Changementer? Am Moment nach net.
Wat nei ass, ass, datt och banne ka Sport stattfannen ënnert deenen nämmlechten Maassgaben, wéi et elo bausse war. Dat heescht, ouni physesche Kontakt. Dat heescht, déi Konditiounen, fir de Sport ze exerzéieren, bleiwen onchangéiert. Gëtt just och elo opgemat fir bannen, dat heescht Fitnesszenteren oder aner Infrastrukture kënne fonctionnéieren, à condition natierlech, dass se Konzepter hunn, déi dann déi Reegelen duerchsetzbar maachen. Mee et ass schonn een neie Moment, well et bannen a baussen elo ass. Dann eng Fro nach zu engem aneren Aspekt, Här Bettel. Vu wéini un wäert et erëm méiglech sinn, an d'Belsch an a Frankräich ze fueren? Wat héiert Dir do vu Bréissel, wat vu Paräis? Vu Bréissel héiert een, datt ee gutt Noriichte giff kréien, mee et weess een net wéini. Ech hat gehofft fir dës Woch, soen ech Iech ganz éierlech. Et schéngs wéi wann se do tëschent dem Federalen an dem Regionalen aner Meenungen hätten. D'Regional wier éischter fir opzemaachen, awer um federale Plang verschidde Ministeren éischter der Meenung wieren, et misst nach restriktiv bleiwen. Si analyséiere jo ëmmer och wat hir Nopere maachen, är se eng Decisioun och huelen. Dowéinst, a haut kréie se dann eis nei Mesuren och matgedeelt an eis Hoffnung ass, wéi gesot, datt si an den nächsten Deeg op jidde Fall esou séier wéi méiglech kënnen opmaachen. A Frankräich schéngt et, wéi wa se dës Woch nei Saache géifen ukënnegen. Deen éischten Datum, dee jo gesot gi war, wor dee vum 15. Juni. Am Moment hunn ech nach keng nei Indikatioun vun engem neien Datum, wéi een do am Fong fräi kéint a Frankräich sech beweegen. Mee Ech muss Iech éisch gesot soen, wann ech déi Echoen, déi déi lescht Deeg matkritt huet, ech schwätzen net vun officiöser Säit, mee offiziell, dat heescht duerch d'Press gewuer gëtt, wann een héiert, datt se a Frankräich soen, d'Leit sollen hir Vakanz och a Frankräich plangen, sinn ech virsiichteg iwwer elo ganz positiv Messagë fir déi nächst Deeg a Wochen. Mee wéi gesot, am Moment gesäit et op jidde Fall esou aus, wéi wa se bis de 15 Juni giffen do Limitatiounen halen. Ech héiere vun enger Rëtsch vu Länner, ech mengen haut, Ass Spuenien nach komm oder Griechenland och elo an deene leschte Stonnen, déi et opmaache fir d'Touristen? Ech weess, dass fir eis och ganz, ganz wichteg wier, wann d'Nopeschlänner hir Grenzen nees giffen opmaachen, an dass et eng Nouvelle ass, déi ganz, ganz vill Leit och erwaarden. Mee wéi gesot, ech, et wier haut net virsiichteg kënnen ze soen, dass ech d'Garantie ginn, dass dat fir d'grouss Vakanz alles klappt an ouni Restriktioune klappt. Zum Thema grouss Vakanzer vläicht eng Fro, Féiert Är Regierung de Moment Gespréicher mat anere Staate fir de Bierger hei am Land d'Summervakanzen am Ausland méiglech ze maachen, a wa jo, wou sinn déi Gespréicher drun? Also, wéi gesot, dat gëtt um europäesche Plang gekuckt. Ech mengen, datt et och wichteg ass, datt dat um europäesche Plang diskutéiert gëtt, wou och d'Tourismusministeren an am Fong d'Transportministeren och Echangen hunn, fir eeben och ze kucken, do eng kohärent Politik ze maachen. Ech wëll lech just drun erënneren, datt am Ufank vun Deconfinement verschidde Länner, ugekënnegt haten, dass se zum Beispill hir Länner just giffen opmaache fir verschidden anere Länner an net fir aner Länner. Ech mengen, vun där Pist si mer am Moment och erof. Ech weess, dass eng Rëtsch vu Länner Konditioune setzt, dass ee soll en Test gemaach hunn, dee rezent ass, oder souguer, kritt ee gesot, éier een an de Fliger eraklëmmt. Dat heescht, et sinn eng Rëtsch vu Saachen, déi am Moment diskutéiert ginn. Mee ech mengen, dass et net opportun wier, wann all Land elo am Bilateral géif kucken, mat deem aneren ze soen, Maacht eis op, mee dass mer hei um europäeschem Niveau Méi, an ech muss Iech och ganz éierlech soen, ech als Lëtzebuerger Premier manner Influenz hu fir aner 26 Länner an der EU ze soen, maacht op, wéi wa mer um europäeschen Niveau zesummen eng Léisung och fannen. An ech hoffen, datt mer déi och an deenen nächste Woche wäerten hunn. Mir brauchen do och eng gewësse Previsibilitéit, ob dat d'Leit sinn, déi hir Vakanze plangen oder och eeben hei zu Lëtzebuerg. Alles op! Ech ka just de Leit soen, datt hei zu Lëtzebuerg op jidde Fall d'Infrastrukturen op sinn. Mee wéi gesot. Ech hoffen, dass mer an den nächsten Deeg oder Woche positiv Noriichten op deen dote Punkt kréien.
David Marques fir de Quotidien. Eng éischt Prezisiounsfro, d'Heescht Sportshale gi fir d'Veräiner elo nees op?
Prinzipiell ass dat net méi verbueden. Verschiddener hänke wahrscheinlech vun de Gemengen of, déi dat musse letztendlech decidéieren. An d'Begebenheeten oder d'Rahmenbedingungen sinn déi selwecht wéi fir de Sport. Baussen, wat elo den Exercice selwer vum Sport betrëfft, respektiv fir d'Organisatioun banne mat der Distanz, wéi et och fir aner wirtschaftlech Aktivitéiten de Fall ass. Ok, dat dozou. An dann eng Kéier eng Fro zu de Modalisatiounen. Déi Modell, déi mer virun dräi oder véier Woche kruten, hu jo gesot, bei enger Reouverture vun de Restauranten géif déi zweet Courbe oder déi zweet Well, déi do geschwat huet, am Hierscht awer relativ héich ginn. oder do elo haut eben méi prezis Chifferen, dass een dann ënnert där Grenz bleift vun den Intensivbetter, déi solle beluecht ginn, huet dee Modell evoluéiert. Deen huet absolut evoluéiert. Do gesäit een och ganz gutt, firwat et sech rentéiert, wierklech an déi Modellisatiounen ze investéieren, fir déi ëmmer ze aktualiséieren, déi gi wierklech reegelméisseg nei alimentéiert. Et huet eben och gewisen, dass déi Erkenntnisser an dofir och dat Ofwaarden tëschent de Phasen, dass een dat wierklech kann afléisse loossen. Wa mer eis hätte misse positionéiere virun engem Mount, da wäre mer haut sécherlech net esou generéis gewiescht, wéi dat elo de Fall ass. Also déi hu schonn natierlech geännert vun deem, wat Dir elo nach virun Aen hätt, Här. An dann eng drëtt a lescht Fro vu menger Säit, déi awer elo net direkt eppes mam Virus ze dinn huet. D'Kollege vum rtl huet elo um hallwer fënnef annoncéiert, datt de Moien de Regierungsrot decidéiert huet, datt d'Madame Joëne Goebbels net, also net nächst Direktesch gëtt vun der Nationalbibliothéik. Kënnt Der dat erklären, Här Premierminister, a wat do d'Beweeggrënn sinn? Merci. Also d'Madame Tanson wäert e Mëttwoch eng Pressekonferenz maachen, wou se och op déi dote Fro kann eng Äntwert ginn. Ech kann Iech awer just schonn direkt soen, hei ass net, datt d'Regierung decidéiert huet, d'Madame Goebbels net ze nennen. D'Madame Goebbels huet

Éischtens hu mer Mëtternuecht. Ech weess net, ob de Lieu de fête fir Mëtternuecht deen attraktiivsten ass, wann Der gesot kritt, dass Äre Mëtternuecht e Feierowend ass. Dowéinst awer, well eebe mer wëssen, dass dat, wann ech mer ganz direkt kann ersoen, dass dat zesumme Feieren am Fong, wou dann op eng Kéier d'Distanzen net méi respektéiert ginn, wou op eng Kéier een direkt nieft deem aneren ass, well een och duerch d'Musek een net méi héiert, am Moment dat ass, wat am. Schlëmmste wär fir d'Propagatioun och vum Virus. Dofir ginn et och d'Limitatiounen. Dofir sinn déi annerhallef Meter, dofir déi Limitatioun vu véier, dofir och eben keng fräi Nuechten an dofir och ebe schonn um Mëtternuecht zouzemaachen. Dat ass an där Modellisatioun esou agerechent ginn. Dofir, ech mengen net, datt mer elo attraktiv gi fir Party ze maachen, wann um Mëtternuecht schonn alles zou mécht. An dat wor och eng vun deenen Ursaache firwat mer och schonn um Mëtternuecht zougemaach zougemaach hunn. Mee wéi gesot, a Frankräich wäerten och Nouvellë kommen an an der Belsch déi nächst Deeg. Dowéinst, a ech erwaarde mer net, datt mer elo déi eenzeg sinn an der Groussregioun, déi hei alles opmaachen. An ech wëll lech just drun erënneren, datt hei an der, direkt net wäit ewech vun hei, och scho verschidde Saache sinn, och wann do d'Spärstonn vu Land vu Land och eeben ännert. Mee wéi gesot, Ären Zeenario, datt mir hei elo den d'Disco ginn aus der Groussregioun, j'ai beaucoup de doutes. Ech gleewen kaum drun. Ech géif nach bäifügen, sécherlech net well d'Oram sëtzen ass, dat heescht dat ass schonn awer e klenge Bémol zu festiver Atmosphär. D'Reegele si jo souwuel am Restaurant wéi am Bar, am Café déi selwecht, heescht mat enger gewëssener Distanz eebe sëtzen a klenge Gruppen. Ech mengen dat schléisst schonn de Risiko vun all ze vill Festivitéit iergendwou an.
Wou mer net agefall, mee dat ass och e gutt Argument.
Ech krut nach Froe mat op de Wee vu menger Redaktioun. Hei betrëfft et, bon, just vläicht och eng Klammer, iwwert d'Hotel ass lo net spezifesch geschwat ginn, mee ech wollt haaptsächlech froen iwwert Museksschoulen an Danzschoulen, ob dat an d'Kategorie Fitnesszentre fält, also wat do genee virgesinn ass. An déi Schoule schaffe jo och vill mat de Schoulen, mat de Kanner zesummen. Wat ass do virgesinn? Merci. Ech e bëssen au dépourvu. D'Danzschoul stellen ech mer elo ganz schwiereg vir, déi Oplag vu sech net ze no kommen ze respektéieren. Vläicht theoretesch Übunge si méiglech, mee do gëllen déi normal Regele vun der Distanz eeben. Wat d'Museksschoulen ugeet, dat fält e bëssen an dee selwechte Beräich wéi elo d'Sangen. Do si mer nach am gaangen ze evaluéieren am Detail. Do gëtt et ganz rezent Erkenntnisser, och wat d'Trompette, wéi nennt een dat, d'Blosinstrumenter betrëfft, wou anscheinend méi en héije Risiko ass, dat selwecht wéi beim Sangen, an dat sinn Evaluatiounen, déi nach am gaange sinn haut, wou d'Direction de la Santé nach am gaangen ass ze kucken, ob een do verstäerkten Oplagen huet an enger éischter Phas oder net. Wéi gesot, do brauch mer nach e bësse Gedold fir den Detail dozou.
An eng Kéier, Haut muss de Tageblatt, Wellness bleift zou, wéi ass mat de Schwämmen?
Schwämme kënne prinzipiell och op sinn, ëmmer erëm ënnert der selwechter Bedingung, datt dat esou agedeelt ass, datt d'Distanz kann observéiert sinn. Dat heescht, dat si schonn Exigencen, déi relativ strikt sinn, déi och e groussen Impakt op d'Aktivitéit hunn, wann een dat seriö duerchsetzt. Mä dat ass d'Konditioun an ënnert där Bedingung kann och eng Schwämm opgoen, muss natierlech e Konzept virleien, deen dat och méiglech mécht. Do gëtt et am Ausland och scho vill Beispiller, notamment bei oppene Schwämme wou dann esou wéi kleng Plagen zougewise sinn, och op Rendez-vous. Dat ass prinzipiell net ausgeschloss, mee wéi gesot ëmmer déi selwecht Oplag. Dat ass am Fong an där Hinsicht en einfachen, eng einfach nei Phas, well et ee Grondsaz u Reegele gëtt an déi mussen halt iergendwou iwwerall eran deklinéiert ginn am Mooss vum Méiglechen. Jee no Infrastruktur ass et vläicht net méiglech, net rentabel eppes opzemaachen, mee dat muss een am Eenzelnen dann, jiddwer Bedreiwer fir sech, kucken, wéi een dat kann hikréien a wat en do kann ubidden, eben fir deene Regele gerecht ze ginn. Ech weess, dass och Diskussiounen elo sinn tëschent dem Här Delles, dem Sportsminister, an och der Madame Bofferding, fir ze kucken eben och, mir hu Remerschen, mir hunn de Stau an och déi Saachen, wéi dat kann och organiséiert ginn. Do sinn Diskussiounen nach am Gaang. Wéi gesot, am Moment sinn déi dote Regeln do, mee ech mengen, et ass wichteg, dass ech och mat de Gemengen ze sëtzen, well et si jo Gemengenterrainen, dat si jo keng Plazen, wéi zum Beispill d'Staumauer, also beim Stau, wou do exploitéiert gëtt, dat si Wisen. Mee do sinn d'Reglementer scho wichteg, dass déi geholl ginn an zesumme mat de Gemenge gekuckt ginn, wann do bis op geet, wéi dat och ka fonctionnéieren. Merci.